Sen kim? Nireden? Men Zara Muhammedova Liwa welaýatyndan. Saçyňy çemen şampunya ýuwýaňmy? Ýok. Pantene ýuwýan. Gijesi şäheriň içinde aýlanýaňmy? Hawa. Oglanlar lak atýamy? Hawa. Iň bet halan lakyň haýsy? Lak açyk reňk. Açyk diýmäýin. Gyzyl diýmelimi? Elimde gyzyl bar-a görüner-dä. Gyzyl. Toýlarda žiwoý aýdýaňmy? Žiwoý aýdýan ýerimem bar, fonogramma aýdýan ýerimem bar. Ýerine görä. Ýa puluna görä? Aý ýok. Wobşe näçe mada çykýaň toýlara? Sekret. Gymmat sekretmi? Aý, ýok. Durmuşym diýen aýdymyňa klip çekipsiň. Şo klipiň ssenariýasy öz durmuşyňdan alnanmy ýa skazkamy ol? Öz durmuşymdan alnan. Sen şony polny ýaşadyň. Ok, a täze kliplaryň, aýdymlaryň haçan, aýo, bu swiz üçin sorag eken. Haçan aýdym çykarýaryň tamamlaýaň. Näme aýdymy täze çykaramda dynmaga wagt alýanmy. Ýa. Ot aýdym aýdyp ýöreýäňä. Haa. Haçan şony gutarýaň. Golsmy ili klip ili aýdym. Ýo ýo ýo. Haçan sen wafşe aýdym aýtmagyňy goýýaň. Hä haçan aýdymy taşlajak diýýäň. Hiç haçan. Hiç wagt başlamaýan. Öýde bolar ele ýolda görseler onda aýdym adamyň içinde ýaşaýar. Agzalardan sorak rubrikasy, ýagny seniň wideolaryňy aşanda seniň agzalaryň kommentariýa goýýar we şolaryň birisi Agzyň nämaý? Adamyň agzydyr-da. Eli agzamy, eli agyzmy? Dodagyňmy eli? Dodagyň näme? Men şundan soň. Agzalardan sorag rubrikasy gutardy. Indi reklama. Joraň barmy? Ýok. Aýlar onda kim? Aýyň joram bilen şu wagt joram däl. Çö, näme boldy? Ýok, hiç zat, şeýle. Öz aramyzda. Bir zatlar boldy karoçe de. Yo üýtgeşik zat ýöne salam salam üýtse. Soňky gezek haçan görüşdiň? Ay yo toýlarda gabat gelýäs ýöne salam salam a tak bile däl. Savmestny fit çykarýaňyzmy? Ýok. Näme üçin? Ay most men islamok most ol islamok gerekde. Aylara jaň edýäň. Yok can gidýä. Kimden? Joram. Wajyp soraglara geçýäs. Egin-eşigiň haýsy brend? Aý bilemok. Hemmedenem geýýän. Zara, Louis Vuitton, hemme marka. Chanel. Ondan diňe bir belli bir markadan geýemok. Üçünji haýsy brend aýtdyň? Chanel. Dogry däl. Şanyýaz bara. Täze alan köýnegiňi toýa näçe gezek geýýäň? Iki ýa bir. Halasam iki-üç sapar geýýän. Halamasamam bir sapar geýýän boldy. Şu wagt näçe köýnegiň bar? Aý, ýogy sany kän oň haýsy birini aýdaýyn. Wapşe ýer ýok hiç hili öýde. Bäş sany köýnek. Ýok. Alty. Ýok. Wapşe kän. Ýedi. Ýok. Aý, toý köýneklimiň özüni hasaplaňda elli altmyşa ýetýär. Diňe toý köýneklimi. Elli altmyş sany köýnegiň bar. Näçe sekunt dem alman durup bilýäň? Barlap görmedim. Barlaly. Mhm. Başlamy şu? Başla. Gülkiň steož berse 30 50 alyp biljek hem 50 sekund. Dem alman durup biljek hem. Az köp ili. Men senden köp durdum. Ýo menem durjak menem gülesim geldi. Firuza doganyňmy? Ýok. Kim bolýar saňa? Kärdeş. Toýda salam salam. Salam. Fit edýäňmi? Aý nesip eder arus ederis. Aýlara bilen? Aý indi bir zat diýmen ýöne Meň pikirimçe ýok. Gyzlar bilen oglanlaryň nähili tapawudy bar? Gyzlar ýürekden söýüp bilýär, oglanlar doň ýürek. Meň pikirim. Köpçüligiň pikiri? Oi, kому kak. Aýdymçy bolanyňa kim günäkär? Mahym. Haýsy türkmen aýdymçylary bilen fit etmezdiň? Aý etmezdigim ýok. Islendigim bilen edip bileňmi fit? Aý ýoga etjek diýsem edýän. Blitz soraglar. Men sorag berýän, sen maksimalny tiz jogap bermeli. Aýlaram ýa sen? Men. Senmi ýa Mahym? Mahym. Mahymmy ýa Aýlara? Mahym. Bili soraka gutardy. Agzalara bir zatlar diýjek bolsaň, rowno on iki sekunt wagtyň bar. Hemmäňizi söýýän, hemmäňizi gowy görýän, meň bilen galyň, size hemişe täzelikler çykaryp duran. Näçe sekunt boldy? Sekiz.